Salam gadyrly watandaşlar, salam mähriban ildeşler, gelin gyzlar, Aýjahan, Malika mugallym siziňem, sizem hoş gördük, hoş gelipsiňiz gepleşigimize. Salamlaşaýsaňyz.
Salam Oýa Çaryna, salam Aýjahan dogan, salam watandaşlar.
Salam watandaşlar hemmäňize geç ýagşy şu gepleşigimizde hoş gördük. Hawa onda bu günki bu gün indi ikiňizde wagt tapyp gelipsiňiz öňünden tagalakasyny aýdýan hemem şu gün bir azajyk gürrüň edeliň diýdik şu Türkmenistan barada Türkmenistanyň içi barada içindäki ýaşap oturan hiç zatdan habarsyz halk barada birem daşyndaky biziň ýaşap oturan ýaňky türkmen illeşlerimiz türkmen diýsem türkmen milletini aýtdygym däl asly türkmenistanlylar diýmek isleýänler ine bular barada birazjyk gürrüň etsek indi biziň daşynda ýaşap ýören illeşlemez sany gaty kän içindäki içindäki sanynyň has köpräk diýip men şeýleräk çaklaýan 55-60 prosenti ýurduň daşynda diýip pikir edýän emma ine biz ýurduň daşyndaky halk näme de bolsa ýurduň içindäki halkdan birazajyk göz ýetimi giňändir diýip şeýleräk pikir edýäs hemmämiz emma aslynda beýle däl henizem olaryň hem şol 50-60 prosent halkyň hem daşyndaky ýaşap oturan halkyň hem köp zatlardan habarsyz diýip aýdyp biljek. Haça bizde internet zat daşynda gowy işleýär, oňa çäklendirme ýok, çäk hiç hili ograniçeniýe ýok. Arkaýyn dostup bar, ýaňky internetlere adamlar girip bilýär, görüp bilýär, okap bilýär, diňläp bilýär, gerekli informasiýany alyp bilýär, ýurduň içinde nämeler bolup geçýär, ýurduň daşynda nämeler bolup geçýär, bütin dünýäde nähili ýaňky syýasy, geopolitikada nämeler bolup geçýär, başga döwletlerde, başga döwletleriň içinde, daşynda nämeler bolup geçýär. Her ýurtda her hili gozgalaňlar bolup durýar. Bulardanam habarlydyr diýip pikir edýän. Emma, emma gynansak-da biziň daşyndaky şu 60% halkymyzyňam gözi intäk doly açylmadyk, gözýetimi giňemedik. Okadym diýse-de daşarky daşyndaky ýagny daşary ýurtda ýaşadym diýse-de, bäş ýyllap, on ýyllap, on bäş ýyllap, ýigrimi ýyllap ýaşanlar, emma, emma şolar bilen hem gürrüňdeş bolaňda, şolaň hem edýän gürrüňleri edil Türkmenistanyň içindäki adamlaryň edýän gürrüňleri bilen deňeçerräk gelýär-de. Sebäbi, buny nämeden näme nähili edip bir aýdyp bolarda nähili edip bundan many çykaryp bolar näme üçin daşyndaky halk ýaňky internete gije gündiz dostup baram bolsa şoňa el ýeterli bolsa da köp zatlardan habary ýok ýa da şu zatlar hakynda gürrüň edesi gelenok, ýa-da nim geleňsizlik, ýa bolmasa-da gaty eli işli. Indi şulary nähili edip bir suratlandyryp bolar, nähili edip ýerli ýerine goýup bolar. Näme sebäpli içindäki halkany düşnükli. Olaň interneti ýok, gazet-žurnal ýok, okar ýaly kitaplar ýok. Indi öňki ýaly metbugatlarda-da çap edilip durlan bir aç-açan bir maglumatlar ýok. Halk bihabar, içindäki halk diňe şu goňşy-goňşudan ýa-da goňşy-goňşudanam däl, daşyndaky ýaşap ýören öz garyndaşlaryndan bir maglumat alyp, şo Türkmenistanyň içindäki beýleki welaýatda bolup duran wakany daşary ýurtda ýaşap ýören garyndaşlaryndan alyp şeýle habardar bolup bilýärler-de, habarly bolup bilýärler. Ine şu barada näme üçin biziň daşyndaky 60% diýýän halkymyz bu günki gün näme üçin şular ýaly işlere goşulasy gelenok? Ýa goşulmak islänok, ýa habary ýok, ýa-da biperwaý. Şuny indi heriňizden bir soragym bar, nähili edip suratlandyryp bilersiňiz, nähili edip bunu ýerli ýerine goýup bolar. Birinji şundan başlalyň e, diýesim gelýär. Ýaňky e, Tuwçe de gelip goşuldy. Hoş geldiň Tuwçe. Sesiň ýapyk Tuwçe näme diýýänem bolsaň.
Salam watandaşlar, hoş bulduk Olga Çarina. Sizem hoş geldiňiz. Salam. Salam. Salam aleyküm. Indi şu ýaňky beren soragy birinji bilen e, Aýjahandan başlaýsak, Aýjahan e, gürrüňi dowam etdirip bilersiň.
Salam watandaşlar, salam Türkçe, hoş geldiňiz. Geç ýagşy eziz watandaşlar, şu şu adamlaryň mysal üçin Türkiýede iň köp ýaşaýan migrantlaryň köp ýaşaýan ýeri Türkiýe diýip aýdyp biljekdä. Türkmenistanymyzyň halkymyzyň Iň köp şu ýurt daşyna çykan ýeri şu Istanbul, Türkiýe. Şeýdip köp aýdyp biljek oňa hiç kim garşy çykyp bilmez. Sebäbi Türkiýe bize iň ýakyn dilimizem bir türki dilleri bolansoň bize ýakyn bolansoň türk Türkiýe köp çykypdyr da türkmen milleti. Emma şu halkymyzyň hiç haçan ýaňky e, kemine daýyn Halmyrat ada diýere milletimiz bir hili degradasiýa edilipdir. Şu gorky bamy ýüreklerinde bir hili ynamsyzlyk bamy näme diýseň diýip oturmaly türkmen halkyna hiç haçan düşünmezlik bir düşünmeýän bir nemesi bar da pikirleri bar olaryň Hiç haçanam düşünip bilmeýär, sebäbi ýurt daşynda sen görüp ýörsüň. Ha Türkiýede e, internetmi, e, sosial media hemme taraplaýyn eli ýeterli. Daže awtobuslarda mugt, mugt diýen ýaly şu. Ulanyp bilýäň sen girip görüp bilýäň. Şu zatlar Türkmenistanymyzda ýok-a, özüň öz tarapyň özüňçe deňeşdirip göreňde-de göz ýetirip bolýar-da, haýsy bir zadyny alaňda-da, mysal, biziň Türkmenistanymyzda bir elementarnyý zat, ýaňky bir edara baryp ýa-da ýaşaýan ýeriňden sprawka almak üçin, sprawka, kepilnama diýilýär-de, sprawka almak üçin ýörite barmaly, baraňda-da o taýda nobatlar, gaty güýçli nobat bolýar. Oňa garaşyp durmaly. O zatlary pikir etseň, ine bärde Türkiýede oturan ýeriňde bitirip bolýar şony elektrony görnüşde. Türkmen halky şo zatlary görüp ýöribem ynha hiç hili bir özüni gelişdireýin, özüni üýtgedeýin diýip pikir edenok-da, gaýtym-a Şo täze Türkmenistan gurulýar welin şoňa poh atmak, bir hili adamlara ýaňsylamak, şoň ýaly zatlara gaty ökde ýöne welin düşünmek tarapyna seredeňde hiç haçan düşünip bilenokda özüni bir gelişdirip şu zatlary göz öňüne getirip ine başga ýurtlar diňe şu Türkmenistan biziň iň yza galan hemme zatdan yza galan iň bir elementarny zat internet ýapyk diýseň hiç ýurt ynananokda hiç bir adam ynananok şu zatlara biziň ýurdumyzda internet ýapyk şeýle şeýle şuň ýaly sprawka zat aljak bolsaň şeýle barmaly o nobata garaşmaly uzyn günüň şo taýda çöregiň ýada çöregiň nobatlar şeýle diýseň hiç kim ynananok şu zatlara. Hiç kim ynananok, ynandyryp bileňogam. Sebäbi indi daşary ýurtlar, ösen ýurtlar, hemme ýurtlar ösüp gidip otyr-a. Marsa gidip otyr adamlar. A biziň ýurdumyzda näme? Iň pise galan ýurt şu. Şu zatlara düşünmesi gerek halkymyzyňam. Öz hak-hukugyny talap etmeli. Ynha täze Türkmenistanyň düýbi tutuldy. O-da gaty berk tutuldy. Ony hiç kim hiç haçan üýtgedip bilmez ony. Beýle beýle neme alty ýapy diýýärler-de ana bir bir öý gurjagam bolsaň aşagyna fundament guýup fundamentledip şeýdip guýýana şo fundament eýýam tutuldy. Eziz halkym. Şo düýbi tutuldy eýýam Türkmenistanyň. geljekde şu zatlary göz öňüne getirip bir azajygam bolsa gowulyga tarap ymtylmasy gerek halkymyzyň. Iň bolmanda şu ýurduň daşyndakylar biz içinde-de onluklarymyz bar dana içinli onluklarymyz bilen her gün habarlaşyp her gün gaýtyma olar biz näme etmelem bolsa taýar şu täze Türkmenistan haçan gurulýar haçan gelýäňiz haçan şoň yglan edilýär diýip şoňa garaşýarlar. naborot Türkmenistanyň daşyndaky bir düşünmeýän halkymyzdan içindäki halkymyz gaýta aktiwmyka diýip pikir edýän menä. Mhm. Aktiw şolar bir bir hili güýçli olaryň düşünjesi. Olar sebäbi gaty kynçylygy görüp indi hiç haçan ýa öňe ýol ýokda olar bir çykgynsyz ýagdaýda durlar. Bular şu e, ýurt daşyndaky gezip ýören türkmenistanly milletimiz bara. Birazajyk elinden 5 manady babdyr, 5 şaýsy bab bolan üçin mi bir hili o sene haçana çenli bor Pul bilen hem onuň hiç zady kesgitläp bolanok. Puluň hem ýer kesmeýän ýeri kän. Eziz halkymyň düşünmesi gerek şoňa. Bize pohatýalar ine, şu Türkmenistany gurduk, eýýäm biz düýbüni tutduk diýseň, bize pohatyp, şoňa ynamsyzlyk bilen bildirip, şeýdip özlerini birhili pes derejä getiripdir türkmen halky. Bilemok, Tuce başgasyny Hmm.
Ya dogry aýtýaň şu ine Türkiýedäkiler hem 5 manat puluna buýsanýandyr, şondan bir arkaýyn bolýandyr diýende, ýöne 5 manat pul gulçulyk bilen gazanylan pul edil bir gar ýaly zat eräp gider. Ýöne ol halk düşünmeli, olaryň pensiýasy ýok. Bir janyň sag wagty tä şu bir maňlaýyň bir daşa degýänçä, ýere götüňi urýança işlärsiň. O bir ýeriňe ýere götüňi uraňdan soň, seniň saglygyň gidenden soň saňa hiç hili pul hiç ýerden gelmez. Şol şo zatlara-da düşünmeli. Sebäbi hökümet size gulçulyk edip ýören ýurduňyzda size hökümet pensiýa bermez. Iň esasy zat şuny düşünmeli halk. Indi ýaňky Aýjahan aýdan sözüňe bir üstüne bir zat goşmak isledim. bir halka bir zatlar düşündirip bolanok diýýäňä üstümizden ýaňky neme Türkiýäniň milleti ynananok biz Türkmenistana çöreklere oçura durýas, iýmite oçura durýas, spravkalara oçura durýas, hiç zat elektron däl ýa olar diýýän we olar hem ynananoklar diýýän. Men şu ýerde ýaşap, men şu taýdaky millete şony aýdyp biljek däl. Şeýle biziň milletimiz oçura durýar çöreklere Sprawkalar diýsem, men şony düşündirmek üçin näçe aý gerek bolmagy mümkin. Sebäbi ol adamlar Marsdan geldiňiz, nirden geldiňiz diýen ýaly bir hileki haýran galmak bilen men diňlärler, haýran galmak bilen. Şoň şu zatlardan men utanyp, men aýdyp bilemok. Şol derdimizi men aýdyp bilemok şu taýdaky ýerli milletlere. Şony düşündirmek üçin biz jahil millete düşündirjek bolýarsa, şu bolýan zatlary täze döwlete geçmeli, täze Türkmenistan gurmaly, elektron görnüşde bolmaly, oturan ýeriňden pasport diýilýän zady oturan ýeriňden alyp bilmeli. Her bir ösen döwletde pasport diýilýän zat, çagaň dokumenti diýilýän zat üstüňe gelip durmaly. Elektron görnüşde zakaz edýän, poçta bilen üstüňe gelip durmaly. Ine, men şu zatlary şu ýurtda ýaşap oturan millete men şony düşündirip bilmeýän. Düşündirmek üçin bilemok, näçe aý gerek bolar. Indi şony men üstüne goşaýyn diýdim Aýjahan. Hä, bize utanýas-da welin şony diýýäňem welin utanýaň wara, ýere gireňok özüň şony diýmek bilen wara, şunýaly, şunýaly. Ha, ýurduňyzdan gürrüň ber diýýäler-dä, şoň üçin gürrüň bermeli bolýaň mejburan. Bolmasa aýtmana utanýaň, ýere giremok men şony aýdamda wara.
Indi bu bara bu babatda Malika Molum näme aýdyp bilersiňiz? Ýaňky halkyň nähili düşündiriş işlerini geçmeli, halka nähili düşündirmeli, elektron döwlet bolanda nähili bolýar? Halk ömrüni gözüni açyp şu oçurlarda ýaşap ýöründe, oçura oçurda durýar diýip aýdyljak däl, oçurlarda ömürleri ötýär, oçurda ýaşaýarlar halk. şu nobatlarda ýaşaýar. Sekiz sagat günüň dowamyny alty sagadyny oçurda geçirýän bolsa, diýmek ol oçurlarda ýaşaýan adamlar bolýar. Şu babatda siz näme aýdyp biljek, Malika mugallym?
Hä, söz bereniňiz üçin, çagyranyňyz üçin köp-köp sag boluň, Oly Çaryna. Hakyky aýdyşyňyz dogry. Şu oçurda Güni geçýär. Daň bilen ol entek guş näme ertir namazyna turmazdan öň gitýärler. Namaz okalmazdanam öň turup gitýärler. Sebäbi şondan gijä galsa, onsoň ojagaç çörekdenem kesiljek. Elinde-de bol terki pullary ýok olaň gidip bazardan taýýar bişirilen gowy çörekleri alyp iýmäne. Halk mejbur gidýär. Berilýän ýaglaram o biziň zawod ýaglarymyz gap-gara diýýär häzir. içi duran çöp ony süzüp-süzüp guýaňda-da içinden gara gürüm çykýar diýýär. Arassa-da däl, halk mejbur iň arzanyny alyp iýjek bolýar. Goçuram bolsa maňlaýyma diýip gitýärler. Korona-da bar, bu keselçilik-de bu halky hakyky goýun ýaly diýip goýun edip goýdy halkymyzy. Hem nebsiň agyrýar, hem janyň ýanýar, hem gaharyň gelýär.
Indi şu onluklar barada näme aýdyp bilersiňiz? Onluklar barada. Hä, indi onluklar barada. Onluklarymyz indi Alla jana şükür nähilem bolsa gaty gowy düşünýärler. Ana, ýaňky Aýjahan oglumyzyň hem belläp geçişi ýaly, olar hem sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Biziň günde edilýän gürrüňdeşlik näme şu taýda täzelik bolsa hemmesini ýetirip durus. Hawa, ýöne Biziň ýaňky Aýjahanyň aýdyşy ýaly gaty dogry beletdäp, biziň onluklarymyz gaýta gaty aktiw, şu bärdäki käbir türkmenlerimiz ýaly deňäňde. Bulaňňam biziň gören zadymyzy şularam görýä. Hä, biziň öwrenmek islän zadymyzy görýäler-de, görmezlikden daşyndan dolaşyp geçýäler. Sebäbi olaryň işine ýaranok o zatlar. Olara neme gerek, kürsü gerek. Olar şoň peşinde. Olar halk, halkym ýaşasyn, neslim ýaşasyn, o zatlara düşünenok. Watanym näme? Olar şu taýda berse bol puly, şu taýda-da üýrüp ýörler. Ana, olaň göresi gelmeýär. Näme, körmi? Şularam internedem kullanýar. Şularam biziň ýere sowremennyý, siwilizowanyý, medeniýetli şäherlerde biziň bilen deň işleýärler, görýärler. düşünesi gelenok, işine gelenok olaň. Olaň niýetleri başga bir zat. Olar watan üçin däl, halk üçin däl. Şoň üçin şu Türkmenistandaky halkyma, ildeşlerim, watandaşlarym, size ýüzlenýän. Şu taýdaky adamlar siziň üçin edip ýör şu zatlary. Azajyk gadyryny biliň. Täze Türkmenistandan başga hiç bir zady aklyňyzy çaşyrmaň, başga ýola sapdyrmaň. Garaşyň türk täze türkmenistan hökman we hökman guruljakdyram geljekdirem beýleki boş gepläp ýörenlere ýoluňyzy nime etmäň hawa şu belli belli adamlar şular aýdylýan zatlaram edilýändir ýerinde edilmedik zady gürleýän dälirler o agzy boşlara ynanmaň Bir diktatory aýyrarlar, beýleki diktator taýyndyr olar. Telim sany diktator bar. Oturjak bolup, ol her kim özüm iýeýin, kisäme goýaýyn, şony düşünýärler. Halky düşünýän adam ýok. Şu diktatordan üýtgeşik diktator gelmez size. Ýene aýnysy geler. Şoň üçin diňe täze Türkmenistana garaşyň. Bizi goldaň. Hawa, biziň üçin hiç bir zat edip bilmeseňiz, doga-dileg ediň. Daş-töweregiňizdäkilere düşündiriň, düşünmeýänlere. Şu täze Türkmenistan barada az-da kärine maglumat berseňizem, şol adamlar düşüner. Iň gowy haýaty ýaşatdyrjak size täze Türkmenistandyr. Siziň düýşüňizde-de girmedik zatlar, entek arzuwyny etmedik zatlaryňyzy täze Türkmenistanda ýaşamalysyňyz.
Dogry, sag boluň Malika mugallym. Şu ýerde Aýjahanyň bir ýene aýdyp geçen zady bar-da, biz ine fundamenti guruldy. Indi hakykatdan hem fundament guruldy. Ynansaňyzam, ynanmasaňyzam şu fundament guruldy. Indi bize gaty berk, gowy, ýa-da stroý material diýip aýdaýyn-da, gowy stroý materiallar gerek. Şol guruljak bina hiç wagt çagşamaz ýaly, hiç wagt düwülmez, agdarylmaz, e, ýykylmaz ýaly bize gowy, gaty, berk, özüne ynamy bar, ýaňky stroý materiallar gerek. Ýaňky ýaşlar gerek. Bilimli, ylymly ýaşlar gerek. Ine, e, şony men Aýjahanyň aýdan zadynyň üstüne goşmak isledim. E, Indi şu taýda men Tuwçä söz beresim gelýär. Ýaňky biziň interneti bar adamlarymyzam, interneti bar illeşlemizem köpüsi 80% şol şu YouTube-larda gatnaşýanyň 70% diýen ýaly TikTok-larda ýaňky wagtyny geçirip aýdym-saz diňleýärler. Şolar ýaly bir kelläňi, beýniňi işletmeliläl, ýaňky zatlary görýäler-de, ýaňky kelläň, beýniňi işletmeliläl diýsem, o bir e, gyzykly materiallar, ýaňky öz-özüňi e, egitim beriji, öz-özüňi gelişdiriji materiallar görmän, diňe aýdym sazlary görüp geçirýäler-de. Ine, e, sen ine şu barada näme aýdyp biljek? Ine, meselem, aýdaly, şu täze Türkmenistany gurmak üçin öz elinden gelen adamlar kömegini etseler, kim haýsy ugurdan bilim alan bolsa, kim haýsy ugurdan kömek edip bilse, şular ýaly biz kömeklere mätäç. Her kim özüni gelişdirse gaty gowy bolardy. Şu barada ine sen näme aýdyp biljek?
Salam watandaşlar, sag boluň bu köçerine söz bereniňiz üçin. Benim pikirim birinjiden häzir Türkmenistanyň halky aç. Bunu spesialnada oturypdylar. Soňam siwilizasiýadan bizäniň halk izza galan.

Hmm, dogry, Tuğçe, men ýene şony e, ýene üstüni basyp, e, ýene bir üstüni basyp basyp aýdasym gelýärdi. Hakykatdan hem e, YouTube-larda da görünmeýär. Ýaňky imolarda da görünmeýär hiç zat. Şuny şuny gaty gowy berk belläň watandaşlar. Şu zatlar görünmek arkaýyn paýlaşyp bilersiňiz. Näme paýlaşylan zatlar arkaýyn görüp bilersiňiz. Ne Mene mine şunu aýdaýyn diýdim, e, üstüni ýetireýin diýdim. Ýene üstüne goşjak zatlaryňyz barmy watandaşlar? Aýjahan, e, Malika mol.
Ola çarýna şu wagt ine şu taýda ýene bir zat men her zaman aklymda da şunu aýdasym gelýär şu pursatdan peýdalanyp. Şu bärde ýören türkmenler Şu ýerde giçdi diňlemeýän bolsaňyzam öňüňizden çykar diňlärsiňiz eşidersiňiz. O Krylowyň basnýasyndaky Strikaza bilen neme ýalak aýdym aýdyp saz çalyp diskotekalara gidip keýp çekip ýöremäň. Watan ýok bolup barýar. Türkmen milleti ýok bolup gyrylyp barýar. Bir azajyk şu zatlary aklyňyza aýlaň. Siz bärden baraňyzda nirik barjak. Berdi Çikan türmesine barjakmy, zyndana barjakmy siz? Siz bir azajyk bir adam, bir adamdyr. Aklyňyza aýlanyň, dogry ýoly tapyň-da, öz eneňize, ataňyza, çagalaryňyza, öýüňize, hojalygyňyza gowuşmak isleýän bolsaňyz, goý, Watan düşünjesi-ä ýokdur sizde. Watana düşünýän bolsaňyz, beýdip aýdym aýdyp, saz çalyp gezmersiňiz. Ýöne iň bärkisi öz çagajyklaryňyza gowuşmak niýetiňizde bar bolsa, Düşüniň şu zatlara. Azajyk aladasyny ediň. Şu zatlary diňläň. Siziň ýalak aýdym-saz aýdyp ýörenler üçinem malesef biz watandaşymyz diýip siziňem aladaňyz edilýär şu taýdan. Şoň üçin aklyňyza aýlanyň. Ýok şu aýdym-saz bilen boljak diýseňizem sizi ýalylara täze Türkmenistanda ýer ýok diýesim gelýär Olýajan. Men Datawo şun ýarlar görýände edil sizden kem ýeri ýok şu işleýän oglanlaryň gyzlaryň şu taýda her hili ýaşdakylar bar hakyky watanyny söýüp jany teni bilen gijesini gündiz edip işleýänler bar goýuň indi şol aýdym sazy aňryk baryp aýdym sazy diňlän dilleriňizi gulaklaryňyzy kesäýesiňiz geler ol ýöne soň giç bolar Ol siziň yzdaky çagalar galjakmy, ýokmy, şoň aladasyny ediň. Bir ýandan korona, bir ýandan açlyk, bir ýandan işsizlik, pulsuzlyk. Halk iýjek çöregini alyp bilenok, alada. Korona bolan dermanyny alyp bilenok. Bärde biderek pul sowup, iki günüm, hoş günüm diýip ýöremäň. Dogry ýoly seçiň.
Dogry. Sag boluň Monika Mollum şu taýda biziň ýene bir illeşimiz goşuldy. Parahat häzir Parahata-da söz bereliň. Näme hakda şu şu zatlar hakynda näme pikir edýär? Ine düýnki günde prezident maşyn paýlap ýör aýdym aýdana. Beýleki raýonlarda, obalarda bolsa halk welaýatlarda halk bolsa daňdan dörtde turup çörege iýmite oçura durýarlar indi şu iki ýany bir bir bir ýurduň iki ýan ýüzi barda bir ýüzi meslik bir ýüzi açlyk horluk indi şu barada siz näme aýdyp biljek parahat
salam aleýkum Ola şaýyň salam salam
gelýä gelýä
Hey, beýdip Prezidentimiz näme öňki oýun oýnaýar-da. Halkyň düşünjesini bir tarapa sowup, bir hokga çykarjak bolýar. Nomura nomur sokmaly. Halky bir özi gowy görkezmeli. O tarapdan hem özüne üstünlik gazanmaly. Öz bähbidine çapmaly. Halky allamaly. Ol 2010 ýylda, 2012-nji ýylda saýlaw bolanda Dahoda Birjaň üstünden beriň diýdi-de, puly, pagtaň puluny. Ana şonda halk bir ýyljyk gowy berdi, dahody gowy gazandy. Ony täze il hem saýlaw üçin etdi-de ony. Şo ýyl saýlandy, ikinji gezek boldy, saýlaw bolmady ondan soň. Diňe farşy boldy. Şonuň üçin berdi, birjaň üstünden halk şonda aýaga galkyndy. Halk, Aý, bula gowy eken zat diýdiler. Şoň bilen hem allandy halk. Indi şu saýlaw üçin bir oýun çykarýar. Indi beräýmäne pula ýok, dohod beräýmäne. Dohod wagtam däl. Indi şol oňa padarka berip, maşyn berip, şeýdip gün halkyň ünsüni özi gowurak köjek bolup edýär.
Demek, parahat şol saýlaw her 5 ýyldan geçýärmi Türkmenistanda?

Oturýardylar kukçada. Hawa.
Aýdy adam olmuň özleri özi öz arasynda özi başymşa myşmyşlar edi. Abide çenli 50% geçmelmişin diýe. Şu adyna. 50%. Mäne kim aýdy on ýanna? Hekim islände berer ha vay sesini. Ýa ýuş gürlemedi. Vay işiň oldu indi. Şeýdip özleri ses berýärdi. Şonda saýlawa ne ýaşady mı Obama döwrin baran adam bir kände tanaýym ony. Hmm. Barmadykdan kini şo Mälik Gülüň, Gurban Gülüň adyna öyle pitisi koyup myş myş edip monnu oyunu orkada.
Indi şo saýlaw haýsy aýda geçirilýär? Ýadyňyza düşýärmi Türkmenistanda?
Öyle bilmedim ayy. O 2000 2012 yıllara kaçtadı? Kaçta geçirildi?
Seredin indi şu 2007-nji ýylda e, ýanwar däl fewralda saýlandy öýdýän şu ýanwarda saýlandym kaýa. Şeýle edek şonda bolýarsan. Şonda bolsa onda ýene 4-5 aýdan ýene de saýlaw bolýar-da şu ýanwar aýlarynda şeýlemi? Hawa.
Dört aýdan bolýar. Indi e, oktýabr bar, noýabr, dekabr, ýanwar bolsa üç aý, dört aý töwerek wagt bar. Diýmek, Üçünji- onlar taýýarlanýar. Şoň üçin hem ýollar ýapyk. Hawa. Hmm.
Aşda, aşda bolunok. Aşda Ne bolunok, aşda bädin barjak da halk göz atyldy da. Bäda barjak dawa etjek, düşündirjek goňşusyna, özüne, çagasyna. öz gatnaşjak saýlawa. Şoň üçin hem açanok ýoly. Hum, dogrudyr. Indi şu sada Aýjahan elini galdyrýar. Näme diýjek Aýjahan aýdyber. Hä, şu Olýa ýaňy şu Parahat doganymyz beýdýärdi indi. Maşyn paýlady zat diýýäňiz-dä, dogrumy? indi halk oňa ynananok o zatlara indi ýaňky körem hasasyny bir sapar aldyr ýadýada ikinji sapar ynanmaýada indi oňa halk hiç ynananok sebäbi öň saparmyrat nyýazowam köşekli düýe diýdimi näme gölel gölelsor diýdimi heriňiziň öýüňiziň gapysynda bir gowy maşyn gölel sygyr durar diýdi oňa olam geçdi ondan bäri näçe indi otuz ýyla geçip gelýänini Indi millet hiçem ynanmaýar o zatlara. O plan zat berjek, plan zat berjek diýip bara halky aldamakdan başga zat ýok ol indi. Millet hem iň soňky ýoluň kenaryna geldi-de indi, iň soňuna geldi, soňky duralga geldi indi. Oň üçin hiç haçan ynanmaýar indi o zatlara. Onsoňam şu ýaňy saýlawlar zat diýdi-de, saýlawlarda dogrudanam özüm oturdym-da mollalaryň arasynda. Ýörite şony edýäler. Şo sen gürlejegem bolsaň, hakykaty diýjegem bolsaň diýdirenok. Lora taýda ýörite şo hökmany şoňa ses berläýmeli, şony gollamaly sen. Başga başga başga oňa garşy ses bolmaly däl hiç haçanam. Şo zatlar hökmany bar, ol kanun ýaly ýazylan olar. Olara. Şony diýjekdim.
Be. Indi şu şu zatlar indiki täze Türkmenistanda şu zatlaryň düýbi dama düýbi kökü bilen hemme zady bilen gyrlyp ýok edilip aýryljakdyr. Men şony aç-açan aýdyp biljek. Şular ýaly bidüzgünçilikler gaýdyp Türkmenistanyň taryhynda bolmaz. Indiki gelejekde diýende, şu täze Türkmenistan häzir gurup ýörse, şular ýaly bidüzgünçilikleriň baryny düýbi, kökü, damary bilen ýok etmeli. Hiç birine-de ýol bermeli däl. Ýaňky ine biziň bu bagşylarymyzyň näme günäsi bar? Ine basyp goýberdiler. Ýa olaň güni şol şeýle kyndymy? Ol başga zatlary edip, jübüsine derman atyp, zat edip, näme tutduryp, basyryp goýberýärler. Ýa olaň güni kynmy şonýa zat aýlar ýaly? Şonýa zadyň söwdasyny eder ýaly? Ýalan ýaşrykdygyny her kimem bilip dur. Isläniň adamsyny basasy gelse jüýsüne derman oklaýarlar. Ine, biziňkileriň edýän zady. Onuň Hawa, o- ýalaky, şoň ýalakyda jübüsinden derman çykaýan ýagdaýynda-da ýörite kanun bolmaly. Ony analizden geçirmeli, şol adamyň ganyny analiz etmeli. Özi edýärmi şony, edenokmy? Gany näme diýýär? Şo zatlar edýän bolsa, bäş-alty aýyň dowamynda şo ganyňda durýar. Şony edýän adamyň ganyndan bäş-alty aýyň dowamynda çykmaly şol. Edilýän şo serişdeler bar. Ýaňky näme diýilýär? Zaprişaýşy serişdeler. Ine şol şol şol sebäpli biziň birini tutuldymy, birini iş gozgalýarmy? Diýmek, şoň analizyny barlap görmeli. Eger şoň analizyny çykmasa, onda näme sebäpden şoň jübüsinden çykypdyr? Ya maşyndan çykypdyr. Ony basmaly diýen zat ýok, ştraflar bar ondan öňürti. Ondan öňürti ştraflar bar. Ştraf goýup, ikinji gezek etmez ýaly. ya da maşyndan çykdymy elinden prawasyny alýan 5-6 aýlap maşyn sürmez ýaly. Ondan öňürti edilýän jerimeler bar. Ony 7 ýyl, 8 ýyl, 9 ýyllap basmanka, ondan öňürti edilýän jerimeler bar. Ýöne onuň hem biz bilýäs sebäbini. Türkmen milleti hemmämiz hem bilýäs. Şonuň şon şu zatlaryň ýalanlygyny. Diýmek, biriniň ýoluny kesip geçipdir. Şolaň tohumynyň, şolaň klanynyň biriniň ýoluny kesip geçipdir. Nämem şun toýunda aýdym aýtmanmyşyn? Ýa nämem şun şoň diýen e, toýdaky diýen e, aýdymyny zakaz eden aýdymyny aýtmanmyşyn? Ine size 6 ýyl, 7 ýyl.
Olar türk bunun samsyk men mendigi de

Ştaýda parahat doganymyz wagtymyz gutaryp barýar, zumuň wagty gutaryp barýar, bir ýarym muny galypdyr. Malika mugallym bir zat diýjek diýýä.
Oýly çarygyna ýekeje minut men ýaňky parahat jigimiziň aýdanyny aýtjak bolýan. Ine 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirdi baýram, garaşsyzlyk baýramy. Ol saýlawa garaşman ony öňürtiläbem biler diýjek boldum-da. O dört aý, bäş aý öňe zakon ne deýstoýt ol adama. Hawa, Kanun amanatdyr.
Dogry. Bolup biler, bolup biler. Ýöne ol bol türkmeniň taryhy diýibem bir zat bar. O o baýramçylygy oglumyň doglan güni diýip süýşürip ýörseň, soňky gelen oglundan soň agtygy Kerimguly gelse, Kerimgulyň doglan güni üçin hem ýene bir baýramçylygy süýşürer ýörer. Ol edenetdilik bolýar. Ine şol zakonyň ýöremeýän ýerinde kanun ýurtda kanun ýöremese ine şeýle bolýar. Hemme zatlar küş küştüň çöpi ýaly süýşürip ýörmeli eýläk beýläk saga çepe öňe yza. Ine şonuň ýaly edýän işi.
Atasynyň mirasy ýaly etdi özä. Hawa. Ýurda. Şatlaň bütün türkmen milleti bolup öňüni almaly. Hiç kim howluny tapýanokda.